previously ngatite ndipedze yatiri kuita boys hatina kana time nguva dzikufamba apa ana pawa bva maita zii kutonge makapfunda weti kudaro zvinhu zviri kufamba nyatsobuda boys ingoti mima musinyatsoona picture yandiri kuhwela pamasina ya boys ipapo haunyepi because vanhu havasi kufanira kutombonyumwa kuti maroad run aya tamapenda kuita mabrail apa tobudirira here ana boys bcause vanhu varequesta masina aya vakawanda ah, mwewe nhamuka newe tekteki so kutonge marasta nechele ezvo koiya noise pamba pano kwakanaka here nguva yehondo maidamburwa musoro imibvunza inini bobi haa ndakubaya padeni kulo wako wanogona kungotiti nhasi ndi 35 julemba koimi wapfana imimi aunganidza mabrera panapa ndiani ndini kule mazuva ano ndiri kusenza paivins apo ya iri bhizinesi ratibhadhara yedu iyi plani hanhasi yatopo apa denga racho hona izvarava ah but tondiwarisha ukona paint yemuground it only needs 25 minutes kuti uome kana papedza pedza kumakwama lines aya saka soon soon dzatooma huku izi ah, riski tatora kare boys hapasina kudzokerwa mashura apo yatomota under the bridge its water king tazvinzwa se question mark ndozvamakangwarira kazvingoridza maofside apo Tukurwa mabhutsu muringa musimboridza. Plus but that statement ka as long pane chiri under the bridge dhiri inenge ratopera munyepi papo. Ah, kwabva kwatanga kunaya king. Ana boys madi. Hapana hedu tadai. Kwa ima imari kwa mabrera ndokuda tobona kukanga pa den. As little as 10 dollars. Ezve jezi number ra baba Tiego aka Messi. Jezi nambra gaucho aka Mr Ronaldinho. Munofarira bhora hanti king. Ah, it will be wise mukaita zvamafambira king. Ndipewo huku ndibaye boys kwese panapa kutaura zvakanaka haisi option plus huone kwakuda kunaya panapa. Akoma mutambidzei abaye uyo.
Ah, pashata apa tabata back pass apa saka refu ndiye akutodecide pamwe achaiti pena indirect go kick ameno ah, regai munzwa na mainini nakulu vabobi easy kani boys dzangu e mawani akoma akudzoka mfesi uyo apa akazara pendi muviri wese ah, mawani
Right, imi mafana nhasi ndimi mchaudza vamwe. Nxa. Haa boys, kumazoendesa huku uku sei boys? but hanti beta abva adzoka nayo Ah, dziri fani apa gaya dzanga dzatipa sick mani shamwari iwe ungatengese golden adidas 10 dollars mira iwe. Imi imi mafana nhasi ndimi mukurara ku one command mchizobuda next year. Pundo, ava ndo vanhu vanofanira kutaura zvekushandisa chibasa. Ah, unyepi.
Hapana pekuti linesman angape munhu red card. Aya ndiwo marefu aya. Imi manakoma Pundo muri ma linesman. Right, imi mafana gore pastone. First round mampama chete. Dai murimika matogara pasi kana kutoita zvekupfugama mobvunza Mwari kuti Mwari why inini ndine mhepo why? Uri zeve iwewe hautori na mazino uchatamba Christmas uchisvisvina nyama ukunzwa. Iwe unogona tigare pasi ipaka iwe. Shame shame.
King, huku yamakatengeserwa kaye inonzi magic Christmas chick. Ino inokandira kubva nhasi nekusingaperi. Amen. Apa unokwanisa kuicheka ka woinyika rimwe side as long usiri musoro chete inomera imwe. Oh, saka sorry boys, ndanga ndida kuona kuti munoita sei. Ah, manje refuse decision is final mdara. Imi mabwa apa chitongotipai huku yedu tokupasai ka 10 kenyu motongoita life yenyu ganazi. Or mowedzera yenyu mari cause inoita 100. Apa kana ikafarisa inosipa henesi ndoine chibhodhoro chiri apa ichi. Saka saka hanzi imari iko bhodhoro rehenesi ndingobhadhara zvese. Iro harichasi pamaketi king ndoredoka reChristmas takachila zvedu nemagaizi. Ah, pane mamwe ari padheni pawo ayaita makuseni. Ingoti pai 80 ganazi. Then you consider it it's a Christmas box. Ii, ah, masimisa boys makapenga. Manje ini ndikubva ndatoenda nazvo zvese kujoza nhasi nhasi ah, pakaipa. Ah, saka bho mukuru. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Don't drink and drive.